Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәтү, хөрмәтле мөселман кардәшләрем. Исраф мәсьәләсе турында безгә бик еш ишетергә туры килә кайсы бер кешеләрнең кисәтүләрен. Артык күп иттереп суны агызмагыз, электр кабызмагыз, артык җылы отопление булмасын, яки анда артык күп аш ашарга да ярамый дип, кайсы бер кешеләр безне кисәтәләр, син исраф кыласың, болай эшләмә дип. Аларның сүзләре бер өлештән дөрес, ләкин икенче яктан бөтенләй ризалашып бетеп булмый, чөнки һәрбер исрафның үзенең сәбәбе бер ниндидер кайгы-хәсрәт китерү булырга тиеш. Чөнки нигә күп иттереп суны агызу тыелган? Чөнки чүлдә яшәгән кешеләргә ул зур кайгы-хәсрәт, һәрбер тамчы ул зур микъдарда, зур дәрәҗәдә булган Нәрсә булып тора? Шуңа тагын суны саклау ул якларда бик әһәмиятле булган. Кайда электр утын саклаганнар, күп кабызмагыз дип, шул җирләрдә кайда биш-алты сәгать кенә ул электр уты җанып тора. Шулай бит? Ә бездә, әлхәмдүлилләһи шөкер, ул тәүлек дәверендә эшли. Кемнәргә, мисал өчен, әйтәләр, ике-өч тәлинкә ашны ашама дип. Шул кешеләр кайсылары иртәгесе көн турында белмиләр, ризыклары буламы, булмыймы, ике-өч көнгә син үзеңнең ашамныңны бүлеп куй. Ә безнең нәрсә? Безнең базлар тулы, безнең холодильникларыбыз тулы. Әлхамдулиллахи шөкер, шуңа дагын бер тәлинкә, ике тәлинкә аш ашаудан син гөнаһ эшләмисең. Чөнки син аеруча ниндидер зыянга бармыйсың. Әйе инде, бар кешеләр кайсылары анда өчәр дүртә тәлинкә аш ашыйлар, алар аш казанына зыян китерәләр. Ләкин ул исраф түгел, ул башкарак мәсьәлә булып тора. Шуңа дагын әгәр синең көчең хәлең җитә икән, әлхамдулиллахи шөкер, булган ризыгың аша. Отоплениеңе кабыз. Мисал өчен, электр утларыңда эшләп торса, бер нинди зарары булмас. Ләкин, хөрмәтле туганнарым, нәрсә соң инде ул иң зур исраф дисәгез, чыннан да әһәмиятле исраф. Ниндидер су тамчыларын чутлап утыру түгел. Иң зур исраф ул Рәсүлебез Мөхәммәд Мостафа галейхиссәләтү вәссәламнең хадисендә искә алынган дүрт мәсьәлә. Беренчедән, ул әйтә, Аллаһы Тәгалә ди, кыямәт көнендә сезнең ди тормышыгыз турында сорар ди. Нәрсәгә сез үзегезнең тормышыгызны багышладыгыз ди. Ягъни безнең тормыш, хөрмәтле туганнарым, ул безгә бик озын булып тоелса да, 60-70 ел яшәрмен, 80 җылымы тутырырмын дип, ләкин ул бер мизгел кебек үтеп китә торган вакытның бер микъдары гына. Шуңа дагы без аны нәрсәгәдер багышларга тиешбез. Багышлау нәрсә дисәгез, хөрмәтле туганнарым, иртә белән без сигездә эшкә чыгып китәбез, шулай бит, әлхәмдулилләһи шөкер. Аннары кайтабыз, ягъни безнең сигез сәгатебез эшкә китә. Бар безнең инде җәмәгать алты-җиде сәгать җоклау, шуңа без өстибез ашау мәсьәләләрен, ул безнең инде бәдрәфкә бару, мунчага бару, юыну вакытлары, ягъни безнең буш кала торган шөгыльләнергә э, вакытыбыз көн дәверендә ул бер сәгать, сәгать ярым. Ягъни 24 сәгатьнең бер сәгате сәгать ярымы ул без нәрсәгәдер багышлый алган вакыт. Шул сәбәптән, хөрмәтле туганнарым, әйтәсем килә, менә көн дәверендә, көн дәверендә булмаса, атна дәверендә менә 2-3 сәгатебезне табып, без нәрсәгәдер аны багышларга тиешбез. Яшәү, ашау, эчү, йоклау гына түгел. Без үзебез кешеләр буларак ниндидер продукт чыгарга тиешбез. Без һәрберебез производительләр һәм безнең продукт ул кешеләргә карата булган игелек. Туганнарыбызга, күршеләребезгә, дусларыбызга, ниндидер авылдашларыбыз, райондашларыбыз, белмим, кырыебызда булган кешеләргә без продукт бирергә тиешбез. Ләкин без нинди продукт бирә алабыз? Игелек, доброе сосидство, яхшы күршелек, туганлыкны саклау, ярдәм итү, мескеннәр белән, авыр хәлләр белән эшләү, менә көн үзебезнең көн дәверендә булган вакытыбызда кечкенә генә микъдарыбызны моңа багышласак, бик яхшы булыр иде. Икенчесе Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам әйтә, ул ди кайчан кеше ди үзенең тормышын исраф итү генә түгел, ул кайчан кеше ди үзенең малын исраф итә ди. Һәм Аллаһ аннан сорар ди, нәрсәгә ул малны кулланды. Мал дигәч, күп мөселман кешеләре уйлыйлар инде, бу күрәсең байлар турындадыр инде. Байларның бит инде миллионлаган акчалары бар, менә алар җавап бирерләр. Хөрмәтле туганнарым, Аллаһы Тәгаләгә анда ничә нуль булуы әһәмиятле түгел. Синдә 1000 тәңкәме, синдә 10 миллионмы? Аллаһы Тәгалә аны карый. Нәрсәгә син аны кулландың? Миллионер кулланырга мөмкин 100 кешене ашатуга, Ә гади заводта эшләгән ир-ат яки хатын-кыз ул кулланырга мөмкин атнасына бер кешегә игелек кылуда, шушы булган малының акчасының өлешен. Шуңа тагын, хөрмәтле дусларым, туганнарым, иң зур исраф кайчан ул сиңа Аллаһы Тәгалә биргән акчаң бар, син ул акчаңны үзеңә кулланасың, ә кырыйда булган кешеләргә игелектә кулланмыйсың. Менә бу иң зур исраф. Чөнки ул акчаны без үзебез белән кабергә дә алып китә алмыйбыз. Кыямәт көнендә фәрештәләр белән дә сатулаша алмыйчакбыз. Кая, мин сезгә төрттереп алыйм әле бераз акчаларны дип. Шулай бит, хөрмәтле туганнарым. Һәм шуңа да бик әһәмиятле менә бу булган мал-мөлкәтебездән бераз бераз өлешен чыгарып торга. Безнең әбиләр, бабайлар аны атналык садака дип әйтәләр иде. Шулай бит, җомга садакасы. Җомга садакасы мәчеткә алып килү дигән түгел, уйламагыз, сорамыйм. Гел сүгәләр инде, гел муллалар мәчеткә э, ни акча сорыйлар. Юк. Кырыегызда булган кешеләр бар, шулай бит, аларга өлешен чыгарыгыз. Әгәр ул кырыйдагы булган кешеләргә сезне шикләндерә икән, туганнарыгыз бар. Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәламнән сораганнар, нинди иң яхшы садака дип ул әйткән, афдалю, афдалю садакату ли әхлик. Ул син кайчан үзеңнең туганнарыңа, гаиләңә тотасың. Шуңа тагын бар балаларыгыз, бар оныкларыгыз, бар пләмәнникләрегез шуларга бирегез. Не обязательно акча белән, әйбер алып бирсәгез дә, кием алып бирсәгез дә, ашамлык алып бирсәгез дә бик яхшы булыр. Өченчедән, Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа галейхи салату вәссәлам безгә әйтеп китә, бик мөһим ди ул нәрсә турында Аллаһ Тәгаләдән сездән сорый ди һәм ул нинди зур исраф була ала ди, ул сезнең гәүдәгез турында ди. Ягъни безгә Аллаһы Тәгалә зифа гәүдәләрне биргән. Шулай бит, бөтенебез дә бәлки зифа түгелдер инде, шулай бит. Кемнеңдер теге җире авыртып тора, кемнеңдер бу җире кычытып тора. Бөтенебез дә ниндидер җитешмәгәнлек гәүдәбез дә бар, беребез дә идеал түгел. Ләкин менә шушы гәүдәбездән дә без өлешне ничек чыгарырга тиеш дисәгез, ул безнең Аллаһ Тәгалә каршында булган гамәл габәдәтебез. Ул безнең бурычыбыз. Шуңа тагын э, Аллаһ каршында намаз укуымы, ураза тотуымы, Менә бу үзебезнең гәүдәбездән чыгарга тиеш булган сарыф нәрсә. Һәм ул иң зур исраф булачак, кайчан син 70 еллык гомереңне яши алдың һәм менә шушы гәүдәңне Аллаһка һич тә багышламадың. Син аны багышладың гаиләңә, дусларга, хоббига, иптәшләргә, күршеләргә, ләкин шул ук вакытта иң мөһиме булган Аллаһка син аны багышларга оныттың. Менә бу иң зур исрафларның берсе булып тора. Шуңа дагын без Шуңа да безгә мөселман кешеләренә бик мөһим булып тора, хөрмәтле туганнарым, үзебезнең тормышыбызны бушка исраф итмичә яшәргә. Һәм дүртенчесе, соңгысы ул Э, Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтә, ул ди Аллаһ Тәгалә сезгә биргән гыйлем турында кыямәт көнендә сорар ди. Нәрсәгә тоттыгыз шушы сез шушы гыйлемне, Аллаһ биргән гыйлемне без нәрсәгә багышладык? Һәм Аллаһ безгә биргән ми, Менә шушы миләребез, безнең черепной коробкада бик көчле компьютер тора. Шушы компьютерны җәмәгать мәгънәле, кирәк, файдалы булган мәгълүмат информация белән тутырга була. Һәм шул ук вакытта мәгънәсез, бер файдасыз булган ниндидер э, информационный мусор белән аны тупласак, мөмкин тупларга мөмкин соң шуңа тагын без мөселман кешеләре аллаһ каршында үзебезнең башыбызны исраф итмибез дип яшәргә ашыгабыз икән башыбызны хәерле белем белән тутырыйк хәерле белем ул хөрмәтле дусларым дин йолаларын гына өйрәнү түгел хәерле белем ул табигать турында өйрәнү тарих өйрәнү ул үзенең милләтеңне өйрәнү ул үзеңнең йола гореф гадәтләреңне өйрәнү буш гыйлем өйрәнмәгез Буш гыйлем ул әнә теге сары гәҗитләрдә, мәгънәсез ниндидер интернет сайтларда. Алары сезгә кирәге юк. Ул сезгә тормышыгызны баерак тагын, бәхетлерәк тәген, күңеллерәк тә итми, ул сезгә тулаем бернинди файдасын китерми. Шуңа тагын файда китерә тергән, күңелне баета торган, тормышыбызны кызыклырак, күңеллерәк итә тергән белемне үзебезгә тупласак, Бик яхшы булыр иде. Шуңа тагын, хөрмәтле дусларым, исегездә калдырыгыз. Иң зур дүрт исраф. Ул тормышыңны бушка уздыру. Ул буш гыйлем, мәгънәсез гыйлем белән башыңны тутыру. Өченчесе ул кайчан син үзеңнең малың булган килеш аны мәгънәсез әйберләргә тотып, бесполезный рәвештә куллануың. Дүртенчесе, ул синең гәүдәң. Аллаһ Тәгалә сиңа ул гәүдәңне биргән икән, син ул гәүдәңне Аллаһ Тәгаләгә намаз белән багышламыйча исраф итүең. Шуңа да менә иң зур дүрт исраф шушы начар мәгънәсез эшләр булып тора. Шуңа да икенче мәртәбә кайчан сез артык суны күп агызам дип торган вакытыгызда беренчедән үзегезгә уйлап куегыз әле. Мин тормышымны бушка уздырмыйм микән? Мин миңа Аллаһы Тәгалә биргән акчамны тиккә мәгънәсезлеккә генә тотмыйм микән? Миңа Аллаһы Тәгалә биргән шушы тулаем матур акылымны кирәкмәгән нәрсә белән тутырмыйм микән? Һәм ахыргысы, я Раббым Аллаһ, син миңа биргән шушы матур күркәм гәүдәмне мин дөрес иттереп кулланып яшим микән дип үзегезгә сорау бирегез. Иң мөһиме, менә шушы үзебезнең тормышыбызда булган дүрт нәрсәне тәртиптә тоту. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә саулык, сәламәтлекләрен бирсен, иман байлыкларын бирсен, бала оныкларыбызга бәхеттә, сәгадәттә шушы тормышны һәм ахирәт тормышын уңышлы рәвештә уздырырга гына насыйп әйләсә иде. Әссәламә галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтү, хөрмәтле мөселман кардәшләрем.